Rhyme and Reason Project YouTube channel ah kan lo lawm leh vek cheu. Tun ṭum ah hian fian rial fakna hun ka rawn hmang leh thei dawn a. Tun ṭum a kan fian rial fakna hun min rawn hman puitu tur hi Nula Lalpeki mi chawngthu Delhi nula Pek Peki tia kan koh ṭhin a ni a. Pek Peki hi Air India Training Academy, Gurgaon ah hianin tunah hian In-Flight Service and Image Instructor a ni. A Mizo ang zawng te pawn han sawi ta ila, a hmasa ber te pawh kan ti ngam a. Delhi lamah chuan kan chhuang thin khawp mai tih kha kan sawi duh bawk a. Tin, Delhi lamah te pawh kan hmang tangkai a, aw, kohhranah te, hla hla hril tur ten, An han ruat a tih khan nung takin an hrilh a tin solo tura han tih pawnin solo leh a tih khanin tha takin rawn bawl na hlen chi leh nula fel tak ani tih kha kan sawi duh a kan sawi nghal mawlh mawlh anih chu eng pawh ni se pek pek i i chunga lawm thu kan sawi aw min rawn tel pui thei a Rhyme and reason Kan zawhna hmasa ber atan pek pek hi hei ah i chhungkaw background te pawh kha min en share ta la tiraw an ti. Awle
ka nu hi ka nu leh pa te hian min la dampui ve a, ka pa hi si lal khum a ni a, ka nu hi la lawm zual i pa chuau a ni a. Unau hi pali ka nia kei hi naupang ber ka ni a, an ka unau te hianin nupui pasal an nei vek tawh a, tichuanin eh Durtlang North ah An za vaiin an awm a ni. Umm, a ni chu, a ni chu. Nia, nichin khan a tir lamah khan ka sawi tawh a. Umm, tunah hianin In-flight service and an image instructor kan tia, a hre lo tan leh khami lama tui lo deuh tan kha chuanin bo ve theih viau anga khalai chungchang kha min han hrilhfiah lawk thei ang. Aw ni e, a dik khawp mai, kan line lo lam hi chu thil hi i hriat vek theih lo va kha kha i han sawi piah pawh kha awm viau in ka hria, in flight service kan han tih kha chuanin cabin crew flight attendant an nihna anga passenger te service an va pek zawng zawng kha kan zirtir a ni deuh mai a, entir nan in atanga thlawk tura in atanga an awm a an in ready atanga An lo let leh thleng a, a kar chhung zunga an tih tur kha kan in zirtir a ni deuh ber mai. Flight ah te enge airport an thlen nan awm dan tur an tih tur te, flight an thlen a, aircraft an thlen a, passenger an serve dan tur te tih ang kha a ni ta. In flight service bik kha chuan kha kha a huam a ni ta. Chuanin image bik kha chuanin grooming lam panga kawk ta a, i an incheina te, an mizia te engkim kha nge kan lo Aww. Khang zawng zawng kha training kan lo pe nih ber chu. Umm. In ha in hna chu hau tak dawn khawp in ka hriat a. Engzah te nge ka e tunah hianin in train tlangpui a class ang zawng enge in tih dan kha chu ka hrethiam chiah loh a. Mi engzat vel nge ni thin. Aw, batch khatah hianin i mi sawmhnih panga aia tam hi phal a ni lova, classroom pawh chutiang anga duan chu vek chu a ni a, chuan batch khatah hian maximum angin a tam berah mi sawmhnih panga kan nei a tikhan nitin batch kha an rawn kal ve a, tunlai tak hian tlemin batch hi kan nei hnem lo deuh hlek a, mahse ngin training hi chu a awm ve reng a ni.
Tichuan i a insawi fiah ta bawk a tunah khanin he eizawnna a i luh chhoh dan hi ka hre chak a hmasa berin engtin nge eng kawng nge i lo zawh a, vawi khat a i tling nghal vek nge ni a, i tlang deuh pur pur nge ni a, i lo kualpui hrep tih la kha min han hrilh thei chuan.
Hemi chungchang hi han sawi dawn chuan khawi atang nge ka chan ang aw tih hi ka ngaihtuah a, chan a bul ret atang a ka chan dawn chuan sawi tur hi a tam thui lutuk a Pathianin min hruai ve na te hi tihan Chantayla two thousand sixteen khan Mizoram chhuah sanin i Kolkata ka pan ve a hnathawk turin chumi chuanin JW Marriott Hotel ah khan ka thawk a. Thlanga vel ka thawh ve ni kha tah khan chuan khami ka thawh ka thawh ka kal hma kha han sawi zawk ila ka kal hma khanin ka chhungte hianin min remtihpui lutuk lova a chhan chu min ngaihtuah ve vang te nge unau zingah naupang ber ka lo ni ve bawk nen min ngaihtuah a kal mai kha an phal lova mahse engkeikhan kal kha ka tum ngei ngei bawk sia e Ticket man tur te kha kal min phal sak loh vang khan ka chhung te rilru hmin kha ka tum ve a, theih tawp khan khang te kha kan ti ve a, inhlawh a va chhuak zirlai ka la nih kha mi hma zawnga zirlai ka la nih avang khan inhlawh te khan ka la chhuak ngai lo nih chu mahse ka tum em avang khanin ticket man tur kha keimah in tuak ka tum a, ka chhung te rilru hnehna pah ni bawkin A vawikhat nan ka inhlawh a, hemi chungchang hi sawi tel ngei ngei hi tha ka ti ve a, nakinah sawi tel ka duhna chhan te pawh saina chance te pawh la awm turah a ngai ta ila ih ka va inhlawh ve a, ka inhlawhna hmasak berah chuanin ih college a kan lecturer te pakhat inah hian ka va inhlawh a, niphei chuan min lo hre lutuk chu ang lova. Chuanin ni khatna kha chu mah kha a awm lova, ni hlihna kha chuan a mah kha a awm ta, a hnuaiah khan a venna hnuaiah khan ka va thawk a nih chu. La inhlawh ngai lo ta na la na chu ka hnathawh dan kha a lo lu lawm vak lo nia, ka thawh zawh a tawp lamah khan hlawh hi min pe a Bawihi, hei i hlawh tur a nia, naktuk ah chuan lo kal tawh lo mai rawh aw hi min tia, ka rilru hi na lut Tawka ka thiam lo bik viau man leh tha takin ka thawk ve tho sia ka intia kei lah pawisa in duh thawh lai lo ni bawk nen chuan chu chu ka inhlawh na hmasa ani ta ka inhlawh a nasa khin leh ah chuan slap chhungin ka inhlawh ani chuan chutah chuanin nutling pui pui chak enge chak rual ho zingah khanin ka inhlawh anih chu Dar pawh a chang khan sana hi ka en thin a, ka sana hi ka en a dar zawng hi thleng thei lo hi ka ti lutuk a ni le, chawhnu nih pawh khanin nge chawhnu ni tawh ang ka tih pawh khanin dar zawng kha la ri thei lo a ni, nge an han chawi thin ang khatiang min rawn theh pawp pawp mai se ka ban zawng zawng thei duk vek mai a, ka hnathawk bang phei hi chu inah hianin Ka hmai phih chu sawi lo inbual tur pawh ka awm lo, ka tlu lut tawp mai ni. Khatiang vel khanin ka theih tawp ka chhuah a, mahse ka chhungte khanin ih ka ka tum zia kha min hmuhpui ve a. Ih tichuanin tawpah chuan an rilru kha a hneh ve niang chu, tichuanin ka kal ta a. Mizoram ka chhuahsan hianin. Ka sawi sual loh chuan cheng za sarih bak ka hum lo a, keimah ka inhlawhna lehkha te hnah chhung ten a min pek bak kha. Chuan mak deuh mai chu Pathianin a min awmpui inchanna chu cheng za sarih bak ka hum lo va, mahse airport thleng tur khan engtin nge tuna ka ngaihtuah let hian a hun laite khanin i diary-a lo maintain-na chang ka hre lo va, engtin tak nge kha mi kha motor kha ka hmuh ka hre lo. Kan veng atang khanin Tih kal rualpui tur kha ka hmu hlauh mai a tikhanin pawisa te kha kan inthawh khawm a kan kal rual ta tikhanin titluang takin Kolkata chu ka zuk thleng ta a hotel a thawh kha i ka tum ber a ni lo a ka rilru chuan hotel ah reilo te ka thawk ang a Mizoram ah chuan airline interview te a tam lo avangin chumi hmun atang chuan airline interview hrang hrang te i ka tum ang a chuta tang chuan ka ti ang tia Mizoram chhuah san kha ka ni ta a chuanin a tawi zawngin zan khat chu Kan thiannu hian hotel a kan thawh naah hianin kan dinner ei laiin nak tukah hian Air Asia ah interview a awm dawn asin chumi hotel ah chuan a awm dawn a min tia chutiang hun lai phei chuan ka phone kha ka ti bo leh nghal a engmah chanchin kha ka hre thei lo e nih chu kal ve tur a ni ka ti a chuan ka haw a eh ka in ring enge ka in buatsaih sawk sawk a ka hak tur te kha ka in buatsaih deuh sawk sawk a chuan tu ka lo thlen chuan ka va kal ve ta. chuanin enge air asia chu eng airline nge enge an background te pawh kha engmah check loin ka va kal ve hlawl a nih chu interview ah phei chuan min lo zawt nasa khawp a e background te kha engmah pakhat mah sawi tur kha ka va nei lo a e mahse min pathian zara te khanin ka lo kal tlang ve ta Mahse, medical ah khan tlang ve mai tur a kein ngaih kha medical ah khan ka tang ta a, ih sinusitis vel a ka buai avangin min doctor i khan min clear thei lova, ka hna ka bang tawh bawk si, ih medical ka tum angin ka tlang leh thei ta si lo, ka thla khat vel kha Kolkata khan ka chang bang ta a, ka buai em em a chunglai chuan ih Pawisa kha ka chhungte khan min rawn thawn reng kha i enge hrehawm ka ti a, nuam ka ti bik si lo a, vawikhat phei chu zing ka tho hi uai uai bawm khat chiah hi eitur ka nei tawh a, ka tawng tai a Pathian bula, Lalpa i hei hei chiah hi ka nei tawh a, i. Engtiah min chanpui rawh tih lam khan ka tawngtai a nih chu. Chuan ka mu leh a, nilengin tui deuhin ka mu a, tlaiah chauh ka harh leh a, rilṭam pawh hre lovin. Maw nilengin Pathianin i tui deuhin min mut tir a chuan zanah chuanin ka uaiuai bawm khat neih chhun chu ka ei a, puar deuhin hlim deuhin ka mu ve leh a. Tiang te chuan hei han sawi dawn chuan thil kha a tam ve em em a, hospital ah te pawh ka nu a beidawng a tawpah phei chuan fitness min pe thei si lo kha pawisa an duh a niang doctor ten I pawisa pek an phut a nia min ti a, he pawisa ka pe dawn lo reng reng hemi fitness hi chu i hetiang a pawisa pek a hetiang a in tham a tih hi ka duh lo a ka ti a. Ka nghak ka luh lul lutuk a, khamin i min pek chhuah ni phei khi chuan dar riat dar puah thleng ka nghak a, min rawn pe ta nge nge a chuanin Pathian awmpuina zarah Tichuan tluang takin ka join ve ta a, chuan kal leh dawr ila kum hnih ka kal a, kum hnih ka thlawh hnu khan i lead cabin crew kan ti a, a then chuan in flight manager te pawh an ti a, flight a cabin crew ho bik a i enge a hotu ve ber, a hotu ber a nih chu. Chutiang ah chuan Pathian zarah promotion kan dawng ve nghal a, kum hnih chiah chiah ka thlawh hnu khan, chuan chumi hnu ah chuanin umm. Covid te kha rawn ni chho va, Covid hma chiah in promotion ka dawng a, tichuan Covid te kha rawn ni chho va, ih kan han buai nak nak a, ih sanghnih, sawmhnih, pahnih vel a nih khan ka rilru ah khan ka thlawk reng thei dawn lo va. ih hriselna te pawh in a tuar a, chu bakah ih thlawh reng kha thil thei a ni dawnin ka hre lo va, enge ka hmalam hunah ka tih ang le tih kha ka rilru khan a awm thin a, enge ka tih anga ih hei leh chan hi ka lo thawk ve tawh si a, bul han chan tha leh turin eng lain ber nge ka pik ang tih te kha ka rilru khan a buai a, ka rilru buai a ni ka tawngtai thin a, enge ih. Career lamah khan min guide tu turte kha ka mamawh leh hnuhnawh em em a, engtin nge ka teng engber nge kawng ka zawh ang tih kha ka hre thiam lo. Ka tawngtai tawp a, Pathian kha a riah vung vung mai khan ka hre bawk si a. Tichuanin i beisei loh lam tak atangin i internal lam atangin hna kha a rawn chhuak ta a, khatianga instructor te kha beisei ka nei lo hrim hrim a, kei chu mi ziah ah chuanin mi va be tha hluah thiam chi ka ni lo a, hetiang corporate ah phei chuan mi biak that deuh hlek te thiam te lo ngai ve a, ih a zak a zak zum deuh hlek chi ka lo ni bawk nen khatiang va ti duah thiam chi ka nih loh vang khan beisei ka nei lo a, ih. Khatianga nge instructor tura a rawn chhuah takah kha chuan form kha kan fill ve fill up ve mawp mawp a i exam te kha a lo hunah khan a lo hun ta a tichuanin exam te kha kan pe ve a Pathian zara exam te ka lo clear ve a interview te a awm leh a interview te ka clear ve leh a khian sawi deuh pawp pawp anga nakin a kar lak sawi tur a awm chuan sawi leh mai ni ta se tichuanin interview te ka clear ve leh interview clear zawh hnuah khanin Training turin min kau ta a, kan training chhung khan harsatna hi ka tawk nasa ve em em a, keimah tawk a ti teh ang. Supervisor hi kan nei a, ka supervisor chan kha mi awlsam lo tak mai kha kan chang leh kher bawk si a. Training a ni leng a, hun ka hman Hi chuanin tlai lamah hi chuanin engmah ti lova ni lenga khatia training a va thu si kha ih ka hah tawh lutuk hi zan te hi ka hmu thei lo hial tawh thin a, a chhan chu taksa leh rilru zawng zawng kha nih tawh vang khan zan lamah ka training zo ka haw te hi ih hotel chhungah hian chap zawih zawih a chhing thi a, Lalpa min pui rawh ka ti thei tawh lo, hei bak hi chu han tih te hi ka ngah thin a ni. He zan ah darkar ni darkar thum zauh te ka hmu thei a, ka hmu tha thei lo thin, ka stress nasa lutuk. Ih duhsak ve duhsak loh ni a inhre bawk si maw, classroom ah pawh chuan thawk pawh thaw tha thei lo a awm bawk si kha ka tiang vel kha ka lo ni bawk nen. Ih. Khatiang vel karah khanin Pathianin min awmpui mahse ka tawngtaina te chhang thin a, beidawng a beidawng mai tura ka rilru kan siam lai pawh khanin min lo chelh reng a, tite ang te chuanin training te pawh tluang takin ka zap a, mahse training zawh hunah khanin min la la mai lova teach back kan ti a, teach back kan tih chu training zawng zawnga hotu ber manager leh mi pahnih thum nih ho kha an thu ta a, chu chu ih kan subject bik ah khan an topic duh duh kha an rawn phawrh a, in zawt tawp tawp a leh thil dang pawh hetiang khanin zir kan naupang te ang mai khanin kan va zirtir kha a ngai ta teach bag ah chuan, tichuanin teach bag kha a hmasa zawk Kan han neiah khanin laptop, company laptop min provide tur kha lo lak hmasa tur a ni kan tih kan hriat loh avangin kan lo la hmasa si lo a ka kha i enge min la ta lova mahse teach bag dawt leh kha chance min pe a. Tichuan teach bag dawt leh hemi ah hian Pathian min enge hma min lo sial sak na i hnial rual loh a ni tih ka hriat chian na em em chu ka zam em em a teach bag dawn hian i zam hma chi hrim hrim ka lo ni ve bawk nen A hma zanah hian ka mut dawnah hianin youtube ah hianin thil hi ih ka search a eng nge ih example tha deuh tur eng nge ka pek ang tih te kha kan en a. A tukah khan kan teach vek niah khan midang inah a hma an pek lai khan ih ka zam lutuk kha bathroom ah ka va lu ta thin thin a bal leh bal loh pawh ka sawi thei lo thin thin ka va tawngtai tawp a. Ih tawngtai pawh ka tawngtai rei ngam lo ka hun a lo thlen chuan ka va tih vat angai dawn sia ka ti a. tichuan dish bag chu kan pe ta a a hma a hauh hrep tawk kha maw dish bag hmasa laptop te kan lo collect hma hmasak loh avang a hauh hrep tawk kha ka beisei loh lut tuk khan khami hma zan lawk a youtube a a tangkai kher ang tih pawh ka hriat enge ka beisei loh youtube te google vela ka en ang chiah chiah mai example pek theihna tur topic Te kha min rawn pe a, ih a mak lutuk Pathian khanin a a hun mil zelin ih inrin tawkna kha min rawn pe ka tia, khatiang khan inring tawkna kha ka nei thei ang tih kha ka inbeisei lo anih chu. Tichuanin ih kan manager pawh kha a lo satisfied ve lutuk a, tichuanin min la ta a, tichuanin chung vel chu A bul te changa kan journey chho chu nia tichuanin Bawiin hi ka lo thleng ta nih chu Pathianzar ah liau liau. A ngaihnawm hle mai eng nge ni i inthlahrung deuh mah mah zawk in ka hria eng nge ni kha ai tam kha ngaithla kha chak awm in ka hria a kan in zawt chho zel anga engpawh chu nise i tumruhna leh i tih tak tak na kha pawimawh khawp mai a tir atang khan chhungtena rem an tih loh tilai kha ngaithlatu te pawh hian nia eh, khalaikhak engemaw zawngin kan a tha zawngin ngaih ngaihthlak a tha khawpin ka hria, eh, kan duh zawng zawng hi tunlaiah chuanin nu leh pate nen te pawh niang chu lo inhmuh loh chang pawh a awm thin a, marawh chu a thawh rimna atang te an kha an inhlawh lawp lawp a, cement leh dawrah te emaw ah cim ah enge kha slab chhunah te emaw khatiang khan an ti ania, khat atang kha chuan nu leh pate rilru hmin thei turin a tih tak tak na leh tumruhna atang khan an hmin chho kha ania, umm, tizuang hian kan sawi daih teh ang, Kan inhriat dan erawh chu Rhyme and Reason project atangin kan sawi tawng ang khanin eng eng emaw Bible study kan han tih ve ang te, programme kan han neih ve ang angah te pawh kan inhmu leh zauh zauh thin a. Khat atang khan thuk takin va inkawm lo mah ila, nangmah hianin hei Pathian duhna leh Pathian beiseina hi a tam a ni tih kha eh kan lo feel ve a ni eh Mafela nei hian hming lam lo theih lo ka ni ve a, kan lo sawi dun ve a ni bawk in a khati ang kha ni a ah i testimony ngaihthlak hi ka chak hrim hrim a i hna chung chang atang ten maw i testimony hrim hrim hi min lo hrilte min lo share te khawngain. Aw, testimony han sawi dawn hian engtin nge kha mi pawh ka bul tan ang tih hi hriatthiam hi har khawpa ka nun pum pui a bul atanga tawp thleng mai hianin Pathian tel lohna hi a awm si lo a, keimah ka hlat lai pawha Pathian rawn hnai zel a nih vang khan min hlatsan loh lutuk avang hian a pum pui mai hianin testimony hi ni maiin ni maiin ka hria mahse angin testimony ang a bik taka han sawi dawn chuanin Naupang lai atangin nu leh pa chhungkua, Kristian chhungkua a ṭawngṭaiin mi atanga seilian ka ni a, ih ka nun a, ih ka thawh peih loh pawh a, enge min kaitho lui a, zing ṭawngṭai inkhawm kalhpui zak zak ṭhin kha ka ni ve a. Tichuanin ih zirnaah te khatiang khanin ih tluang takin kan kal chho ve a, ih Pathian ih enge Pathian hnenah pawhin ka naupang lai ṭang tawhin ka lo inhlan ve fo tawh ṭhin a ni. Tichuan a hun an kal zel a, i Pathian hi enge ka nunah hianin a pawimawh ber ta zinga mi ka dah ve a, ka dah ni ve in ka in hre thin a, mahse engin chu hna te kan thawk a, ka hnathawh hma te pawh min hruaina a ropui lutuk khatiang khan min hruai a, min kalsan lo, ka sawi na chhan i ka hlat deuh pawh a, min rawn hnaih zel ka tih na chhan pawh khang hun zawng zawngah pawh min hruai a, min hruaina te kha ka chiang lutuk, mahse kei chu mi luhlul ve deuh Zawhna ngah deuh mihring hi ka ni ve a, naupan lai chang tuin zawhna ngah chhung te, nu leh pa te zawhna zawt reng mai. Khatiang kha ka nia, khatiang atanga zawhna tam tak ka lo neih tawh te kha maw khatianga ka ei hna kan thawh hnu khan a rawn awm chho a ni. Khami hna ka thawh hnu e laina ka thawh hnu leh tuna instructor ka nih hma inkarah khan doubt ka nei tam lutuk kha keimahah khanin hei hi two thousand ka hriat two thousand and twenty two veng kha nih chu ngat ti nge hetiang hi for example a mi pakhat ah chuan ngat ti nge mi te hian van duaina an tok na sala tuk no pang te te te pawng sual tok ten oma an thiam lo na om si lo ngat ti nge pathian hi fair lo ka ti thina i khang lai hun khan zo na hi ka nga lut tuka kema kha ka nun te kha enge i A beidawng leh hnuhnawh nih chu khatiang a Pathian, naupan lai atang a Pathian thu a enkawl ni si kha ka nun kha beidawng leh hnuhnawh a ihhriat awm tihna tam tak ka nei a, keimah ka in en a, ka chhungkua ka en a, khawvel ka en a, ih thil kha fair lo tih kha ka ngah a nih chu. Tichuanin khang hun lai khan ih Kan tawngtai nasa thei khawp a, i chingthi ker a tawngtai hi ka duh thin a, chingthiin ka tawngtai a, chawhngeiin ka tawngtai a, ka chaw ka ngei nasat lutukna lamah kha hun lai phei kha chuan hei taksa zawi vek khawpte khan chawhngeiin ka tawngtai a, i ka khup te hi bel kang vek a ni, hei ka piahna hnu lama ka la tawngtai nasat ber a ni ang chu, khup bel kang vek khawpin ka chingthiin ka tawngtai ve a ni chu Pathian hnenah khan enge chhanna kha i ka zawng a nih chu khat tiang a lo enkawl chho tawh si khan keimah khan buaina kha ka nei lo bik kha lo ni lova tichuanin zawhna ka neih zan khat chu khatianga ka tawngtai kha a mak deuh mai in pathian hianin min rawn pawl a min rawn chhang ka ti mai ka zawhna neih thin zawng zawng kha a mal te te in voi khatah chuan a rawn thleng nghal vek lo ni tinin tikhan chhanna kha ka dawng zel i Flight ah te hianin entir nain i crew chu take off leh landing lai tak te hi kan thut ve theih hun ania khatiang ah te khan zawhna ka neih hi ka rilru ah hian a rawn awm thin a a hma ka rilru buai na sat lai te phei chuan ti khan crew te ka ti ti pui a hawih khat phei chu pastor fanu hnam dang mi daih hi ka thlawh pui a. Ka inhnialpui nasa khawp a, tiang vel kha ka nia, mahse engkhatianga chhanna kan dawn hnu kha chuan zawhna a awm rual rualin ka rilruah a rawn awm rual rual khan chhanna kha a rawn awm nghal thin a mak Pathian hnathawh dan kha. Tichuanin Pathianin hei hi hetiang hi ka tih chhan a ni, hetiang hi hetiang hi awm dan a ni, chutiang chu a ni tih khan chhanna kha min rawn pe a. Chuanin Pathian lo duh ve em em lo dah pawimawh thin ka nihna lo bawlhhlawh zia kha I Pathian chauh lal ber se tih tawngkama ka sawi thin laia mahni lo lansarh ve ka lo tum thin zia te Pathian ropui nan ka ti a, i Pathian ropui nan chauh tia hun ka lo hman thin pawh a ka nun lo bawlhhlawh thin zia te khatiang kha ka hmu chhuak nasa em em a, i Pathianin min chhan chhuak nawn le ka ti mai ang chu i chuanin lawmna thar ka chang ta a, leh ta a, naupang lai atanga ka a laiin lawmna ka lo neih thin kha tichuan ka chang thar nawn leh ta a, i khat mi hunah chang kha chuanin enge Ka rilru Pathiana ka ngaihdan enge i hma lam huna Pathian hmena damna, dam lohna leh harsatna ka nei pawha Lalpa min ṭanpui rawh, min tidam rawh ti ṭhin khan Lalpa he thil ka tawn mek hi nangmah min hnaihtîrtu ni rawh se tiin a lo inlet ta a, i thil i ka hma lam huna i ka tih tur leh I malsawmna ka dawnte pawh ka lawm rual rualin i ropui nan ni se, tiin a lo inlet ta a, keimah lansarh ni lovin Pathian lo langsar zawk se, tiin i a hma a. Enge hei tak hi midang pawh hianin ka tha laipuite pawhin a doubt an neih thin, sharing ah te pawh ka lo sawi ve thin a nia. I Pathianah hianin i tunlai te chuan thalai hi i a bik takin mizo kan focus anga. Mizo te pawh kan lo enge kan chhuak nasa ve tawh ram dangah te pawh kan chhuak nasa ve tawh a, kha vang khanin thian te kan ngah a, hetah ding leh veiah hma lam leh hnung lamah thian te kan nei. Kan rilru ngaihtuahna hi a kal kual nasa lutuk a, kan rilru ngaihtuahna min thlak hluk thei thil story dang te pawh kan va hre thin a ni, doubt te pawh kan nei thin a, enge zawhna tam tak kan nei thin Pathianin a min chhan kan duh hi tunah i Tawngtaipui, Pastor Tawngtaipui te, Rawngbawitu Tawngtaipui te kan duh thin a, khatiang harsatna kan tawh te kan nun a, ih eng nge harsatna kan tawh te zawhna kan nih ten mahsengin ih Pathian direct a pek theih kan nia, kan duh tak tak chuan Pathianin min lo chhang thei a ni tih hi tunah ih eng nge entir nan ih Umama chanchin hi Tih lo hre duh tail a, midang amah hre chiang tak hnen atang lo zawt tail a, e a chanchin chu ka hre lutuk ang maw e chutiang chu ni a, chutiang khatiang chu ni a e a fel lutuk a, chutiang khatiang tih te pawh ka hre thei lutuk ang mahse a chanchin leh ka hriat duh kha chu ama hnen atang direct a ka va zawh mai khan a chiang bik a, connection hi a fuh bik a, a nghet bik a ni. chuvang chuan tawngtai pui te a tha lutuk rawngbâwl tih in tawngtai sak te pawh mahse eng in khatiang a rinhlelhna te kan nei a kan nuna zawhna tam tak kan nei hi Pathian hi zawt ila kan duh tak tak chuan maw kan tum tak tak chuan Pathian hian min lo chhâng thei a ni chuvangin vawiin nihah pawh kei pawh chhâng in ka awm a vawiin nge ka lo thleng thei a ni. Eh, hei, awan ngai nom ve. Eh, ti zong kan ti teng, comment eng ma um thei lo kha kha chu i avai mai khan ngai thlak a nuam. Em em a pathian ro pui zen nang mai puan kha. A ro pui pathian in hruain mal som zel che ro se ti kha kan bel dual chu chu ni mai te se. Eh, eh, Nia, pek pek i hi leh lamah chuanin ama sawi ang khan nichinah pawh khan a sawi tawh tho va, a hnawk sak lo chi ti zawk teh. Chutiang chu nia, ama erawh chu kha thil inthup keimahni pawn kan lo hriat lem loh thil tam tak a eizawnna kawngah te leh testimony atang khanin kan hre thei a ni. Eizawnna leh hemi rawngbawlna chungchangah hian i thlir dan hi ka hre chak a, Hei tunah pawh India ram khawpui berah in awm a, ei zawngin thalaite lo thlirtute zingah hian tiang hi enge ni an hre chakin ka ring ve a, chutah chuan kan mamawh nia, thalaitena an mamawh nia i hriat khalai kha i duang ang mi lo hrilh ta che. Reizawnna leh rawngbawlna i kalkawp tir dan te pawh a ni ang che maw?
Eizawnna leh rawngbawlna hi thil hrang hlak mai niin a hriat theih a, mahse thil kal kawp tur mawi taka kal kawp tur niin ka hria a. A bik takin i zawhna ang deuh khan thalaiteah phei chuanin khawvela awm kan nih vangin eizawnna chu kan thlauh thla thei lo va, chutih rualin rawngbawlna pawh kan nuna thil pawimawh ber a ni bawk si a. Chuvang chuan kal kawp tir dan, balance tir dan kha kan thiam erawh kha chu ngai a ni. Eizawnna kan thlauhthla thei lo va, kan zirna te kan thlauhthla thei lo va, chuvang chuan taima tak si, rinawm tak si a, kan eizawnna a kan thawh a, kan thawhna kha kan rawngbawlna a ni tel nghal a ni. Entir nan eizawnna ah khanin rawngbawlna kan ngaih pawimawh em em a, eizawnna kan thlauhthla a, kan zirna te kan thlauhthla a, kan hna te eng nge rawngbawlna chhuan lama awl reng ngai te, mawhaw hma reng ngai bik te kan nih kha chuan, Kan thawhpui te ah khan kan rawn bawl na kha a tla na vak dawn lo a ni. Chuvang chuan balance thiam kha a ngai em em a. Ih rawn bawl na lam kan in hmang na duh nih chuan kan hna kan ei zawn na te leh kan zirlai te pawh kha han ti na deuh mai ila. Kha kha a pawimawh in ka hria a, kei chu kal kawp reng tur a ka ngaih ih thil kal kawp tur ngei ngei leh mawi taka kal kawp tur a ka ngaih a ni a. Pathian rawn bawl na kan ei zawn na kha ni tel avangin a pawimawh ka ti a. Ka experience ve ah han sawi ta ila. ka thlawh thin lai khanin inkhawm enge roster thla tawp a, a next month a thla leh tur roster a rawn chhuah hian ka en thin Sunday off eng zat nge ka neih ka count nghauh nghauh thin a, off ka neih loh thla a nih chuan ka hnual vek biak chak awm loh khawp hian kei mai ka hnual tawh thin a mahse in off ka lo neih ve thla hi chuan ka lawm thin em em a. Kar tluahna Sunday hmaa ka off neih ai ka flight neih hnu hmun ber ni entir nan zir tawp ni chuan zir tawp ni tlai ah ka thlawk ka haw hi airport ah office ah hian ka bungrua ka in dah lawk a tichuan Sunday ah hi chuan ka uniform te ka keng mai a tichuan Sunday zan ah te ka lo thlawk dawn a nih chuan ka inkhawm a tichuan Thlawh eng thlawk turin biakin lam hi ka pan leh ve vang vang thin a ti khan mu miah lo a, ih zan khuaa thlawh te pawh kha ka nei ve thin a mahse engin chhuan enge chhuan tlak hi lo awm lo tih ka hriat na chu hei hi sawi tel ngei ngei ka chak em em chu Delhi Christian tha lai pawha kan in hmang tak tak mai chu kei aia in te hi lo tam lutuk a, helai ka hre ka hmuh chin ah pawh tiang hi nih chuan hmun dang ah pawh hi chuan an tam dawn hian ka hre lutuk a, chuvang chuan in ih Eizawnna leh nge i khatiang rawngbawlna kha mawi takin kan eizawnna kan rawngbawlna a ni tih hriain i rawngbawlna kan theih tawp kan chuanga kan eizawnnaah pawh kan rawngbawla a chawi mawi khawpin maw kan thawh khanin a lo kal kawp thei em em a. Mahse Pathianin chuta ka hria ka share chak em em chu khatianga ka lo enge I harsa ti ve tak a, mahse lawm si a maw ka tianga inkhawm ve thei leh ka tianga kal kawp tir thei ve se ka la awm tika Pathian hian min lo theihnghilh sak lo va, i tunah chuan inrinni leh chawlhni te pawh ka lo chawl ve a, a hmaa enge mang ang reng reng buai reng reng a tlan dawr dawr ngai thin ka vawiinah Pathian ropui nan Pathianin inkhawm ve te Sunday roster ena rilru ha a Chawlh ni ka chawl a ngem tih pawh ngai tawh lo a min siam te hi nih a robuih ka ti a nih eizawna leh umm ka tiang rawngbawlna kha nih kal mawi takin nih Pathian robuih hian a kal kawp tir thei a ni tih han han sawi duh ni. I thil rawn sawi atang khanin rawn share atang khan ka rilruat rawn awm chu Rev. Hmingchhuanga a sawi hi ka rilru awm reng thin a chhungkua nge pawimawh eizawnna a chhungkua nge pawimawh rawngbawlna tih te ah rawngbawlna nge pawimawh eizawnna han tih te hi eh khatiang a sawi fiahna hmasa ber a a introduction a hman kha ka rilru hian a cham ve reng thin a eh chaw nge pawimawh chawhmeh tiang tho hi a ni a tih ang deuh khan ka rilru hian rawn awm a chuvang chuan in kan ei rual reng thin ang kha a ni ta chuvang chuan in i rawn chhahna pawh khan a chiang viau ka hria tin ah a in pe te hi chuan pe thin khawp mai in ka hria a, chulai ah chuan in chung zing ah chuan pek pek hi te pawh hi an tel a kha tih kha kan sawi duh ve lawk a ni chu. In ei zawn na ang chi hemi aviation career lam pang ah hian in eh kal ve duh te pawh an lo awm ve thei mai thei a, lo ti ve duh te pawh an awm thei a, khang lai ah khan eng nge hriat tur pawimawh te min share sak theih chuan.
Aw, a hmasa berah chuan hemi aviation cabin crew bikah hi chuan communication skills nei tha hi a pawimawh hmasa ber a ni a, a chhan chu kan passenger te va deal tur nge ih lo chhawn tur khual chhawn kha kan nih dawn avangin kha kha enge he tlamah pawh interview khatianga lo conduct tute pawhin a an ngaihpawimawh ber ta zing a mi ni vangin kha kha pawimawh em em a ni khami communication skills tha ni kha pawimawh hmasa ber a chuan chu bakah zawhna ka dawn thin hindi pawimawh em enge pawimawh dan tih te hi ka dawng ve thin a hindi pawimawh teh meuh mai i Mizoramah chuan i a ziah te a chhiar te hi kan zir nasa awmze hre lutuk lovin kan zir thin a, i kawi hnih khat tak lo thiam te hi chu a pawi a enge pawimawh ve em em a, bo lutuk lo tawk tur kan lo bo deuh hlek a nih pawhin enge i basic tal lo hre lawk ve hrim hrim ila lo inzir lawk ve hrim hrim ila ti kha pawimawh a chuan chu bakah hei coaching institution Mizoramah hian in a awm ve nual tawh a lo awm ka ti hle a. Ih zawhna ka zawh ka dawng thin a, a ngai em, kal kher hi ngai em, ih ka kal ve dûng em tih te hi ka zawhna dawn hnem ber te zing a mi ni a, mahni kan inhrechiang a, ka ṭha tawk em, enge ka ṭhat lohna ka weakness enge ni ang tih te ka han inhrechiang ila khatianga hmasawn duhna kan neih Na a lo tam deuh a, leh kan bo deuh a, hai kuak, min hai kuak puitu kan mamawh nih chuan institution te chu a tha teh meuh mai mahse khatiang institution a kal ngai kan ni a, sum leh pai te harsatna kan nei lo nih chuan kal ila pawi a pawi lo reng reng a tha lutuk a ni lem lo a, sum leh pai te harsatna kan lo nei a, khatiang te emaw mahnia inzir thei kan ti nih chuan in. kei pawh ka ti ang a kal lo a ih pathian zara tling ve ka nih chuvang chuan tam mi tam tak hi chutiang ang chu a ni a ih chuvang chuan a thei a ni khatiang ah pawh khan a pahnih khan ih choice kan nei a a than ve ve theih kan kan dinhmun a zir in te tih teh ang ih tha lo bik a awm lo a tha bik pawh awm chang lo tih kha kan hrilh duh a chuanin kan beidawng a nih pawn kan tling thei lo kan la tling thei lo ka hriatnu pakhat example a ka pek ziah. I chum i padawngte nena kan kal tum pawh a example a ka pek ka thiannu pakhat hi i kan thlawk ho thin a mahseng airline dangah khanin a try a state hrang hranga thlawk kual interview tur khan i India ram chungah hian state hrang hranga a thlawh lohna state pawh i awm mang lo ang tih vel a ni a i vawi eng zat nge vawi sawm panga chuang a niang ka hriat chhuah loh chuan interview a pe a chuan a tawpah chuan a last ah chuan a lo i Enge hlawhtlinna a lo chang ve ta? Khatiang khan nia, vawi hnih khat interview kan pek a, kan tlin mai loh te hian beidawng lo ila maw? Kan beidawng hma lutuk thin a, beidawnna te mahni inkhawngaihtna te hi Satan a hmanrua tha ber hi ni ve a, chuvang chuan beidawng mai lo ila keini aia lo bei nasa tawh te pawn awm tih te pawh hi hria ila chuan chu mai bakah mahnia Nge kan nau pakhat in a sawi chu Pathian ka thian ho zing ah maw interview pe ho zing ah tling thei lo bik ka ni a i midang chun tling tawh a i kei chu ka tawng try nasa thin Pathian pawh hi ka rawn nasa thin a i i inkhawm te pawh leh khetiang a duh ber ber ka ni a midang chun tling sak kei chunga tinge ka tin loh tih te pawh ka awm thei Pathian hi kan dawr reng reng hian kan that na tur chauh leh kan hlawng a tur chauh hi ni lo Pathian hian a tawk te in na kina Thawnthu ngaihnawm kan nuna la awm tura min lo chher chhohna te pawh ni thei chuvang chuanin amah hi ringthla tih la bei dang lovin a tih theih loh hi a awm lo tih kha kan sawi deuh ni e. Sawi zawh thei chu ni lo nga, tuna i sawi chinah pawh khanin khami kha han zawm tailang chuan nia i thianlung deuh hlek te pawha chuan tum ruh kha ngai ve khawp mai a, khalaiah khanin kan tumah khan chian kha a ngai bawk a, pawimawh ka ti khawp mai. Tin, kha tih lai takah khanin zawh duh che ka lo neih belh lai taka chu Phaiah nichina kan seng deuh thawk a nia, eizawnna leh rawngbawlna kan seng deuh hlek khanin heti chen hi phai lamah i awm tawh ta. State dangah hian kan awm a Mizo te chu chuti kha ti hi kan ti thin a, a enga pawh ni se tha zawng pawh chhe zawng pawh kan insawiahna kha chu kan insawi na lo ni ta se, a che tha zawng ten awm a, che fuh loh deuh te pawh an lo awm ve thei. Chu chung zawng zawng atang chuan. Hri enge awmte tan hian enge thil pawimawh i tih hrim hrim nangmah i ngaih pawimawh hrim hrim.
Awle, state puan a awm te, ram dang hrim hrim a awm te leh Mizoram chhung a awm te pawh huam tel teh ang tan hian pawimawh sa hmasa ber ka hria chu Isuan neih hi nia hei chu kan kalsan tak tak thei lo va, a pawimawh hmasa ber te teh ang Isuan neih Isuan neih kan han tih hian thil zawng zawng hi a tha vek kan dawng dawn lo Pathian hi a fair lutuk a. Maw amah duhtute leh amah ngaihsak lem lotute inkarah pawh hian thil tha pawh a dawn tir a, thil tha lo pawh a dawn tir a, hei kan hrethiam lo thin, ngatinge thil tha ka dawn ve loh midang chu tiang khatiang chuan an dawng si a kan tih a, Pathian fer lutuk hi a lawmawm zawk a ni, chuti ni lo se chu amah hnaihtu te chauh kha malsawmna in vur thur thur se, maw a rorelna kha a inbalance dawn lo. Pathian per lutuk kan nei a, mahse Isua kan neih chuan kan nuna thil tha pawh kan tawnin kan lawm thiam a, thil tha lo pawh kan tawnin kan tuar thiam thin. Chu chu Isua nei hi hmasa ber a pawimawh ka ti a. Tichuan kohhran belh hi ngei ngei ngaiah ka ngai a, ram danga kan awm a nih chuan ih kei ngei pawh kohhran ka belh hi kaih sawi lo thei lo a, Kohhran mi Delhi mipui te ina min tawngtai pui nasat zia te, harsatna ka tawh te, ka buaina ka tawh te ah pawha min ngaihsak a, enge min puitu, min tawngtai puitu te an ni a, ka lawmna ah pawh min lawm puitu te an ni bawk a, chu tih rual chuan ih kalsuahna la ka min veng tu la siam dun a sawi ang deuh khan kalsuahna la ka min siam tu Kohhran ho min siam sak a tih ang khan ih Kohhranah hian heti tak hianin ih va lut lo vela, tawngtai puitu nei lo vela ruihing te pawh hi ih tun dinhmun te pawh kan thleng lo thei a ni. Tichuan chu mai bakah chuan discipline hi pawimawh ka ti em em a, ih keimah ngei pawhin a ni ang, thil zawng zawng nun hi a hmuh vek thei lo, dan sual te pawh kan nei nawk nawk ang a, ih thil tha lo te pawh kan kan Kan past ah te pawh maw kan thil lo thleng thil lo thleng tawh te pawh khatiang kha a awm nawk nawk ang mahse in pawimawh ka tih em em chu discipline hi i enge pawimawh a i thalai kan ni a kan enjoy ve ang Pathian pawhin kan that lai te chu amah hre ringchunga i nuam taka hman min phal sak a, kan chhuak ang a, kan leng chhuak ang a, kan kan enjoy ve ang mah se chutih rual chuan vawiina ka hlimna hian tun atanga kum hnih kum thumah emaw kum li kum hmaah vawiina ka hlimna hian hlimna min thlen dawn nge lungawihna min thlen dawn tih hre reng chungin a a awm tawk a imbalance tawk nuam kan tih tawk te kan zirna leh kan hna te khatiang nena imbalance tawk a nun dan kan thiam discipline mahni nunah pawh Maw thiante unna zawnga un nghal vek lo deuh hlek ten maw kan nuam tih chin te ei pawn lama hun kan hman chinah pawh a chin a tawk chin zel awmin Pathian rawn chungin ka tiang khan ih kha hi kan neih pawimawh tlein ka hria kha ang tho khan nia. Umm.
Pawimawh khawp mai kha nia point thum fel fai deuhin a rawn sawi a, ngaih pawimawh ngei ngei chi tih ngei ngei tur a ni a, tangkai khawpin ka hria a, tin, zirlaite tan pawh a ni ang a, mah tute tan pawn kha kha chu pawimawh tak zet zet a ni. Tichuan nichinah i testimony te i eizawnna kalkawng zin kawng te kan ngaithla ta a, Tawngtai kha i uar hle mai. I hna a tumna i neih a i inhlawh atanga vawiin ni thleng hian engtin nge i nunah hian fianrial hun hi eng angin chen nge a pawimawh, eng ang chen nge a tangkai tih kha min lo share theih chuanin. Aw, fianrial hun hi hman regular leh hman regular loh inkar leh a hla lutuk tuka a pawimawha Pathian nena kan indawrna a tak tak in indawrna inkawmdunna kan neih hun anih vang hian fianrial hun ka hman Nasat kar ka man nasat thla chuan keimah ka nunah hian eng nge a danglamna hi ka hmu thin a, chuan Fianrial hul kan tihah hian hei mahni a awm ka nih avangin zan lamah hianin mut dawnah hianin Bible chhiar leh tawngtai hi ka ti thin a, eng emaw chauh u chhuak lutuka han mut luh nghal mai te hi ka lo nei ve zauh thin a nih loh ah chuanin i Bible chhiar leh tawngtai hi chu ka ti a, Marawh chu fianrial tak tak hun rei deuh hlek ka hman duh thin avang hian Pathian ni bik hi inkhawm hmain he lam pang Delhi ah chuanin Darli lam daih hi kan inkhawm thin a nih vang hianin ih chaw hma lama inkhawm hma hianin hun hi ka hmang thin a, ih tawngtai Pathian hianin ih enge tawngtaina hmang leh Bible thu leh hla hmang hian min pawl nasa thin em em a chuvang chuanin tawngtai leh Bible chhiar hi Tawk ka ti zo lo thin a, ih thla hmang hian hla te hi Pathian la, tihian ka ngai thla a, ih in hlan thar nan hla hi min pe thin a tichuan ka in hlan thar thin a, Pathian ni hi chu ka tiang bik atan khan ka serh thin a, a bak zawng kar tluah an kha chu mut dawn a, ih Bible chhiar leh ṭawngṭai khatiang kha ka hun hman dan a ni a, fianrial hun hman hi. kan thlarau nun chak nan hian a pawimawh ber te zing a mi ni tih hi ka lo sawi duh mai. Umm a lo awm hle mai a ni le tunah hian in i sawi ta i sawi ta chiah a ah bible chang ten nia pawl thin che a chutah chuan in i bible chang duh hi i ngah dawn lutuk a mahse i bible chang in nghah na te niang chu chungah te pawh chuan in enge min lo hrilh theih chuan khawngaih in Bible chang han innghahna tih hianin innghahna tur hi eng nge innghahna keimah bik phei chuanin i ka ngah em em a han thlan bik tur hi hriatthiam harsa ka ti a i mahse chung zingah chuanin Korin khua mite hnena tirhkoh pawla lehkha thawn pakhatna bung sawm pathum chang sawm pahniha hian tunah tunah zawng a kim lovin ka hria chutih hunah erawh chuan hriatkim thin ang hian ka hrekim tawh ang. Tih hi ni a, vawiin ni thleng hian a hma a, enge zawhna ka ngah thin lutuk te pawh ka tih kha vawiin ni thleng hian Pathian lakah hianin enge chu chu hriatfiah chak te, hriatfiah duh te hetiang thil hi hetiang hi ngati nge ni thin aw tih te leh thil tam tak khatiang zawng kher lo pawh hian ka nei thin mahse vawiinah chuanin a za vain ka hre lo va, mahse ngin. Biakinah chuanin Pathian hianin min la hrilh piah vek dawnah kan la hrechiang dawn a ni tih kha chiangin ka hria a, he Bible-ah hian. Tichuan Salm sawmhnihna chang sarihah hian, Thenkhatin tawlai lirte an ring a, thenkhatin sakawrte an ring. Keini zawngin Lalpa kan Pathian hming chu kan lam zawk ang tih hi he Bible chang hi nichin a ka lo sawi tawh training tura instructor tura ka thin hnu a training a ka awm laia ka beidawng thin lutuk te ka supervisor fel lutuk bik si lo hnuaia ka awm a harsatna ka tawh lai te hemi dang chu tikhan an inkawm ngei em em a supervisor tha tak tak te an chang a, i an inkuah ngawih a, boruak environment tha lutukah training te an nei a, kei khanin va belh tur bik te kha ka hre lo, tunge ka pun ang tih pawh kha ka inhre lo, min hrethiam thei tur midang va hril ila min hrethiam thei tur kha neiin ka inhre lo thin kha mi hunah ka rilru ha a, i beidawng a chawlhsan mai te kha ka tum rum rum a mahse, i chhuan tur ka nei lo a, kei chuanin rin tur kha ka nei lo mahse, Rin tur ka lo nei lo hlawn emaw ka tih lai khan ka rin tur Pathian kha lo awm vang zawk kha lo ni a. Chuvang chuan he Bible chang hi vawiin ni thlengin ka innghahna ber che zing nia ka la hmang a ni. A pawimawhin a tangkai hle mai. Innghahna nia han tih khanin Bible chang duh han tih te pawh hi sawi sen te pawh a ni lo ang a, thenkhat tan phei chuan sawi thiam te pawh haram mahse kha nangma pawimawh tak tak pahnih rawn share theih a kan lo awm khawp mai. Tichuanin nichin khan i sawi a Bible chhiar leh tawngtai pi lamah khanin line-a a pawl thin na che. Tin, nichin khan a tirah khan ka sawi tawh a, pek pek hi hi zai thiam a ni bawk a, hei biakinah te pawh solo turin an ruat thin a. Aw, hi ngaihno bei em em mai a. I amah pawhin a a la a hlasak tur hi thlangthiam theiin ka hria a, ka ngaihthlak ve chin tawh chuan chutiang khawp chuan Pathian fa ka zai thin a ni bawk a ni tih kha kan sawi duh a, chutah chuanin i hla duh pawh a tam leh ngawt ang loh theih lo mahse, nangma pawimawh i tih deuh deuh entir a, top three te pawh lo ni thei chungah te pawh chuanin eng nge eng hla te nge i duh zual te pawh min han hriat ta che. Nia, hla hi Pathian hianin min pawl nan hian a hmang nasa khawpa chuvang chuanin hla hi thlan tur vek hi ka hre lo lutuk a, a chan chu duh em em mai hi ka ngah lutuk a han sawi dawn chuanin mahsengin ka chung ka duh zing ami tlem te chu han star lang ila a hmasa berah chuanin Conference labu number sawm pahnih naah khanin ka duh tu dang man awm lo tih hi hei kan chhungkaw hla naupan lai atanga chhungkua kan sakho ral ral thin a nia. Ih helai hian min vawiin ni thleng hian min hneh em em a, a thu te hi a lo mawi a, a lo dik a, ka nun nen pawh hian a inrem viau in ka hria, a thunawn hi kan chhiar chhuak nghe nghe nga Aw Lali su nang chauh lo chu vanah khianin tunge ka neih leiah pawh hian nang lo chu ka duh tu dang mah an awm lo i Pathian tel lohna hmun chu van pawh ni se lei pawh ni se a nuam chuang lo a ni lo chu duh dang hi i nge in inghahna tur dangte Kan duh dang tu mah hi neih lo hi maw, neih lo hi lo pawimawh lutuk a, ih kei ngei pawh hianin innghahna tur dang ka neih loh ni china ka sawi atang khan amah chauh innghahna ka nei atang khanin he lai hianin min pawn nasa zual a, nang lo chu vanah khian tunge ka neih leiah pawh hian nang lo chu ka duh duh dang man awm lo, he lai ka duh em em a chuan a dawt leh ah ih zin kawng tha ber tih Mizoram Synod Choir tena an sak hi helah hi Christmas Dawngkim a pu ka ti dawn ni ka hre chiah lova ina phua ni a ka nun hi min ziah chhuah sak mai niin ka hria a a bul atanga tawp thleng hian han chhiar chhuah te pawh ka chak a Lungngaiin lo hnai thin chhandamtu ka thian tha ber Isua ni. Ka chak lovin min kai thin himna kulh bing a ni. Ka nuno vawnga a kutah ka him a thlamuan thlak viauin ka hria a. I a chang hnihna hi kan chhiar chhuak leh lawk ang a, he nun hi miten an chhiar hun chuan i khawngaihna hlir an chhar ang. Keimah nun ka han Kan han sawi tak tak dawn pawn Pathianin chumi ah chuan Pathianin chumi ah chuan tih loh chuan Pathian a tel loh kha chuan sawi tur vak kha ka hre lova mite i rawn chhiar an rawn chhiar hunah chuan a khawngaihna bak vawiin ni thleng hian a khawngaihna bak chhiar tur hi awm lo he nun tluang hrui chelh tih ka hriat ni chang khan thlamuangin ka leng chhungpui karah a rawn ti leh bawk a, ih helai hi Pathian in min pawn nan ah hmang nasa ka ngaihthlak tawh hi chuan mitui ta lo a ngaihthlak hi harsa ka ti a, ih min pawn nan Pathian hian a hmang nasa hle a ni helai hi. A pathum na tan chuan Christian i hlabu number zali sawmthum na nang in ni ngaihtuah thin tih hi dam chhung khawsak ngaihtuah na hian ka thlarau hruai bo mah se la, Lungngaia ka lo awm ve leh Lalpan mi ngaihtuah thin hi kianga enge ka hlau ang nangin mi ngaihtuah thin tih hi dam chhung khawsakna hnaah te pawh kan han buai mawp mawp a, kan buai lutuk a, ih a malsawmna kan dawn vawiin a kan hna min pe tute pawh hre chang lo khawp hian nilengin kan lo buai nawk nawk a, kar tluan ten a thlah te pawh aniang kan lo buai nawk nawk a mahse tawpah chuan Tunge kan neih tih chuan Isua tho kha ania, kan mang ang te, kan hlim te pawn kan thlenna chu Isua tho kha a tawpa amah bak neih kan nei lova, i kiangah lo, i kiangah enge ka hlo ang nangin min ngaihtuah thin. Helai hi ka duh em em bawk ani. Hmm.
He, ngaihnawm hle mai. Ola tun tumah hei pek pekin uh, hun tha tak mai mai rawn hman pui thei a, chunga lawmthu kan sawi a, kan hun tawp lam kan lo thleng dawn ta der mai a, ah tun tuma kan inkawmna atang khanin thlirtu ten kan hlawk pui ngei ka ring, eizawnna lam a ni emaw a Pathian thu lam angah te pawh a niang ama rawn share atang khan eng pawh ni se chunga lawmthu kan sawi mawlh mawlh a, hei kal ni zeng turah pawh aizawnna te rawngbawlna te duhsakna kan hlan mawlh mawlh a ni tih kha kan sawi dun a ni, nia kan hun tawp lam kan lo thleng ta a, tunah hianin a tawp nan pek pek hi sharing min neih sak turin kan sawm ang a, tichuanin helaiah kan programme hi chu kan ti tawp mai dawn a ni. Tin, comments lamah te chuan duh tawkin a rawn belh thei a, IG lamah te pawhin biak chhoh theih zel a ni tih kha kan sawi duh bawk a ni e. Le tunah chuanin pek pek hi sharing min neih sak turin lo sawm zui nghal ang aw.
Awle, sharing a thil kha ka sawi viau pawhin ka hria a, e hmingte pawh kan hmang rei dawn in thla hre awm pawh viauin ka hria a, mahse chumi hma chuan i ka lo sawi tel loh han sawi leh zui ka duh chu i rhyme and reason project te hemi hun min hman hman tura hmang tura min han sawm hi i enge. YouTube channel satliah a ni lo va, Pathian ropuina puan suahna hmun te mi tam tak inhlawk nan lo channa hmun te nih vangin i ka ngaihluin ka ngai pawimawh zual em em a, i chutiang bawkin i keimah pawhina i offline a an rawn bawm nghah te pawh i nizina kan sawi ang khan thei theihna lo tawlhawm ve thin ka lo ni a, tichuan ka hna Maw instructor ka thlin tawh hnu i exam te training te ka zawh vek tawh hnu teach back te pawh ka clear tawh hnu khan full time angin kan kal nghal lo va part time angin kan kal phawt a full time kha chu chance nei lo angah khan min dah deuh a ni March tute a nih avangin tiin company kha March tur a ni tih ang a, enge thu a awm avang khanin full time tur ang ni lovin part time thawk pah a, zirtir pah maw kha tiang tur ang khan rilru kha kan nei a, chance kha kan nei ve in kan inhre lo a, kan mang ang ve em em a. Thil hi midang bulah hian ka share lutuk ngai lo a, ka sawi ngai lo a, min lo tawngtai pawh i teh a han tih te hi hna lampang i teh ang biak ah phei chuanin hrehawm ka ti thin a, chuvang chin ka sawi ngai lem lo va, ih kei leh ka nu chhung te hi ni mai a han tawngtai thin chu hemi bik khami lai te ah kha chuan ka nu hian min lo tawngtai pawh i kei ka theih tawh ka tawngtai bawk a, vawi khat chu Mizoram House ah ih rhyme and reason ih Bible study ah hian ka va kal a, chumi ah pawh chuanin Bible study te kan han nei a, Puma Fela hianin min tawngtai sak a, ka career chungchang te, enge tawngtaipui ka ngaihzia te kha ka sawi a, min tawngtaipui a, khami full time tura lehkha ka dawn mi te kawngin ka hria chhuah hmasak ber te zinga mi ani ve a chhan chu min tawngtaipui tura nge ka sawm kha Midang mi hrangah chuan kan ni awm a awm chhun kha nih ve vang khanin ka ngai enge keimah khanin ka ngai pawimawh ka ngai hluzuat em em a ni chuvang chuan Pathian malsawmna ka dawnna kawng te pawh ni ve in ka hria chuvang chuanin kha kha kan rawn tel duh a ni Pathian ropui nan vek ni se la tichuanin sharing ah chuanin ih enge mihring nun na china kan sawi tawh ang khan ni china kan sawi tawh ang khan mihring nun hi tluang vek thei lo va, thil tha kan kan naupan lai atanga kan nun chhoh danah ih Pathian duhzawng vekin kan nung thei lo, kan tlu ve a, kan eng nge kan lo awm ve a sir lamah te pawh kan lo tla ve nawk nawk thin ang, khatiang ah pawh khanin ih. inthiam lohna te maw inthiam lohna kha neih loh tur tihna leh in inthiam lohna kan neih te inkilh tawihna kan neih nasat lutuk te hi pate Setana hian hmanrua a hmang thin a chu chu Setana hmanrua a hman tir lovin min lo accept reng tu min lo pawm duh reng tu Pathian a awm tih hi hria ila tichuanin ih-- Pathian kan hnaih a, Pathian kan thlan vang khan kan sawi tawh ang thauhin thil zawng zawng hi tha hi kan chang vek kher dawn lo va, thil tha lo te pawh kan chang a, a tha te pawh kan chang ang khatiang ah khanin i Pathian kan hnaih chuan mahse i a tawh dan kan hre thin a ni. Tichuanin kei nge pawh ka nun atang khan kha ka lo enge ka lo experience tawh anih vangin khatiang te kan share dawn a, tunlai hianin Mizoram te Mizoram kher lo ah te pawh thalai te Mizo bik ah thalai te hi enge thil kan theih na te zai zai te Pathian fak a thusawi te Pathian fak te a tam em em a hmuh nuam ka ti thin a thalai ten an theih tawp a han fak te hmuh nuam ka ti thin kan thiam na te Thluak tha bik riaua min siamna te, maw mi talent min pek te, ih thil hrang hrang a ni ang. Thusawi thiamna min pek te, maw mi hip thei tur deuh hlek a, maw khatiang a Pathian in a min siam te kha ih a tha lo lam ni lovin Pathian rawngbâwl nan han hmang vek ila Pathian hi a lawm dawn hian ka hre lutuk a, Psalm ziaktu pawhin engkim te thei tawh phawt chuan, tha thei tawh phawt chuan Lalpa chu fak rawh se, Lalpa chu fak rawh u. Ti ang khan kan theihna zawng zawng hi Pathian an fak nan hmang ila, Pathian hian min ti thlawn lo vang. Maw Pathian hi kan lama chang tlat ang, kan harsat ni ah pawh kan kan lama chang tlat ang a, kan lawm ni ah pawh min lawm pui ang. Hi chu chu kan share duh a ni. Lalpan kan za tan in min sawm sak rawh se.